Pan o'n i'n fach, o'n i'n bwyta lot fawr o sherry trifle. Oedd nan a mam-gu yn neud e, ac oedd un mam-gu yn ofnadw o boozy. Hefyd cofio bwyta lot fawr o Black Forest Gatto. Caru Black Forest Gatto, oherwydd y siocled, a'r ceirios, ac yr hufen. Felly, fi wedi penderfynu cyfuno'r ddau a neud trifle Black Forest.
Pwyswch 150 gram o siwgr caster mewn powlen. Torrwch 5 wy mewn i bowlen eich cymysgwr a chwipiwch gyda'r siwgr tan ei fod yn felyn golau ac yn ysgafn.
Credu bod hwnna'n barod. Y ffordd dwi'n mynd i checo yw, tynnwch y chwisg allan, Ond os mae fe'n gadael rhuban, mae fe'n barod. Yni. Nesaf, dwi angen pwyso'r fflwr. Dwi'n defnyddio fflwr plaen yn hwn, gan taw'r oie sy'n mynd i codi'r gacen.
Cyfunwch 110 gram o fflwr plaen gyda 40 gram o bowdr coco drwy ei hidlo mewn i bowlen cyn ei ychwanegu at y cymysgedd wy. Plygwch mewn yn ofalus. Chi ddim eisiau curo allan yr holl aer dych chi wedi gweithio'n galed i gael.
Arllwyswch 25 gram o fenyn heb halen wedi'w doddi. Plygwch nes mae popeth 'di cyfuno, cyn rannu y cymysgedd rhwng dau dun. Ac i mewn i'r ffwrn.
Pobwch am tua deunaw munud. Yna, gadewch iddo oeri'n gyfan gwbl.
Ar gyfer y treifl, dwi'n mynd i roi ceirios mewn efo bach o cyrsh. Nawr, fe allwch chi prynu'r ceirios yn barod mewn jar efo cyrsh, gan bod ceirios yn rhywbeth tymhorol, ond dyma sut dych chi'n mynd i wneud nhw os dych chi'n llwyddo i ffeindio nhw ar y silffoedd.
Hanerwch a thynnwch y cerrig o'r ceirios a'i gosod mewn powlen fach. Rhowch chydig o siwgr drostynt. A na splash da o kirsch. Cymysgwch a gadael i socian nes bod ei angen yn ddelfrydol dros nos.
Nesaf ar gyfer y trifle, dwi'n mynd i wneud cwstard siocled.
Bydd angen 100 gram o siwgr caster a 10 gram o fflwr corn. Mae hwn yn mynd i helpu tewhau y cwstard ac helpu fe rhag gwahanu. Bydd angen 25 gram o bowdr coco hefyd. Y cam nesa, di twymo 500 mililitr o lath cyflawn mewn sosban. Dwi dim ond moyn i'r llath bod lan i tymheredd jyst dros tymheredd corff. Felly unwaith bod e Rydw i'm i'm is ba chi yna fydd e'n barod i ddefnyddio.
Cymysgwch eich fflwr, siwgr a'ch powdr coco gyda phump melynwy cyn ychwanegu'r llath twym. Rhowch y cymysgedd nôl yn y sosban a'i ddod i'r berw. Gadewch iddo ffrwtio'n am tua 30 eiliad, gan ei droi'n barhaus. Arllwyswch i fowlen lân trwy rydyll i greu cwstard llyfn hyfryd. Yna, rhowch clingffilm ar y wyneb yn syth, fydd hwn yn stopio croen rhag ffurfio ar y cwstard.
Cyn i mi adeiladu'r trifle, dwi'n mynd i chwipio'r hufen. Sa i'n mynd i roi siwgr yn hwn, gan bod popeth arall yn eitha melys.
Ar ôl i chwipio, rhowch yr hufen mewn i fag efo trwyn siâp seren a rhowch i un ochr. Nawr, ni'n barod i adeiladu'r trifle. Torrwch y sbwng yn ei hanner. Reit, dwi'n gweinu'r treifl yn unigol. Dwi'n mynd i torri'r gacen. Rhoi'r gacen, gwasgwch ar lawr mewn i'r gwydr. Nesaf, dwi'n rhoi cymysgedd o'r ceirios dwi wedi rhoi mewn i'r cysh, a hefyd y rhai dych chi'n gallu prynu mewn jar. Gyntaf, dwi'n rhoi chydig bach o'r sydd ceirios efo'r cysh ar y sbwng. Jyst mynd i gosod drain yn daclus gwmpas yr ymyl. Cofiwch mae treifl fod chi gallu gweld yr haene o tu fas y gwydr.
Nawr y cwstard. Wedyn yr hufen. A gratiwch siocled ar ei ben.
Ac i orffen, wrth gwrs, un o'r ceirios bach llachar yma. O'n i'n caru pan o'n i'n ferch fach. Mae hwnna'n berffaith.